Essalamu aleykum hormatly watandaşlar. Siziň asly halal ojaklaryňyzda yrtgal bereket, özüňize berk jan saglyk, uzak ömür arzuw etmek bilen e, döredijilik söhbeti atly täze gepleşigimizi siziň dikkatiňize gödürleýäs. Ada Production studiýasy bu gepleşigi ýazgy edýär. Gepleşigimiziň ilkinji myhmany bolsa Meşhur şahyrymyz hemem eli ýeňil lukman Ezizgeldi Helleňow. Ezizgeldi aga, gepleşikde hoş gördük. Waleýkim essalam. Köp sag boluň çagyranyňyza. Siziň bilen şu gün bile söhbetleşdik. Şu gök çaýyň lezzetini, mazasyny alyp söhbetdeşlik etmek meň üçin örän ullakan bagt. Sag boluň Ezizgeldi aga. Indi biziň. Esasy tomaşaçylarymyz daşary ýurtlarda okap, ýaşap, işläp ýören watandaşlarymyz. Arasynda ýazýarlar, bir mümkin bolsa şahyrlar bilen döredijilik söhbeti, edebiýat barada, şygryýet sungaty barada bir giňişleýin söhbetdeşlik gurnaýsaňyz diýýärler. Onsoň Ada Production studiýasy bilen bir maslahat etdik-de, Döredijilik söhbedi atly bir gepleşik açyp, Arasynda şu döredilige dahylly adamlary çagyryp çaý başynda bir söhbet etmegi makul bildik. Indi ilkinji myhmanymyzam Ezizgeldi aga siz. Şoň üçin ilki bilen-ä näme çakylyk kabul edip geleniňize köp köp sag bolsun aýdýas. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz abadan bolsun. Galamyňyzam ýiti bolsun. Şahyrçylyga başlaýşyňyz hakynda gysgaça gürrüň berseňiz. Öň bilene birinji myhman edip çagyranyňyza köp sag boluň. Mydama durmuşda birinji bolmak kyn-da. Hawa. Ýöne birinji bolmak örän e, hormatam. Sebäbi nesip bolsa biziň yzymyzdan köp-köp menden hem ökde döredijilik işgärlerini çagyrarsyňyz. Olaryň söhbetini men özüm hem daşary ýurtda e, işlämde işlämsoň siziň gepleşiklerinize yzygiderli seredýän gaty oňat Bir watana baryp gaýdan ýaly bolýaň, watan adamlaryny gören ýaly bolýaň-da. Indi döredijilige gelmek esasy o ýerde iki sany adam bar. Ikisem paýyr boldular, ýatan ýerleri ýagty bolsun. Biri meniň öz käbäm, ejem paýyr, Dürli Hümmet gyzy. Ýatdan ýazardy, ýadynda-da saklardy ýazan goşgudyny. Hiç haçan kagyza geçirenokdy. Irde bolsak, o töwerek adamly şo aýdyp berer-de goşgyny. Adyňy aýtsaň, adyňa görä-de goşup bererdi. Ola onuň şo gözügidijilik gidýär-de, ejeňem bolsa tüweleme, bizem şuň galak goşup bilsedik diýip. Onuň soňam näme, şeýleräk wagt boldy. öz obadaşym Türkmenistanyň halk ýazyjysy Guşşamyýew bilen Parahat şäherçesinde Aşgabadyň böleginde goňşy bolmaly bolduk. Tüweleme. Esli ýaşdan soň ikimizem ondan şo şonda ondan öň ýöne men obadaşymyň goşgusyny okaýardym. Ýöne soň bile okaşy ugradyk welin, Äý, inim, sen nädip jan bir hillek bar-ow, hany inem edeli diýip, ine şu Gowşut kaka ýatan ýeri ýagty bolsun, Gowşut Şamyýew halypam şo sebäp boldy. Badalga berdi. Eger-de e, şol maslahat bermedik bolsa ýazsam ýazardym ýöne ile görkezmezdim. E, her bir adam edil aýdymçylaryň aýtýan her bir adam aýdymçym, her bir adam şahyrym. Ne toýa tomga barsaň türkmenler tüweleme haýsyny gürletseň owadan sözler tapyp bilýär-de. Diýmek, hemmesinde de bar ol. Şoňalrak geldik gelenimize. Ilkinji ýazan goşgyňyz? Ilkinji ýazan goşgym Ömür barada. Ömür barada o goşgy Galkynyş öňki Galkynyş gazetinde çykdy. Şonda öz halypam Memem Galkynyş gazetinde goşgy azer edýän Atamyrat Atabaýew Bahyr boldy. Türkmenistanyň halk äjisi, redaktory Hudaýberdi Diwan Gulyýew, olam Türkmenistanyň halk täjisi, olam paýhar boldy, ýatan ýeri ýatan. Şony çykardyk, çykar diýdiler-de. Çykardyk, ana şu şu ömür goşgusy özem birinji goşgy, birinji goşgy özem gaty bir şeýle üýtgeşik boldy. Üýtgeşik diýýäniň sebäbi bugundan sany deň geleni. Maňa halypa ilki öwredende bugunlar häzir bol, kapyýa häzir bol diýerdi-de. Öni çalarak okap berek. Sözümüz gury bolmaz ýaly şonuň üçin okap beräýiň. Hawa. Bu ömrüň manysy näme diýdiler? Söýülmek hem söýmek diýdi. Durmuşyň manysy näme diýdiler? Ýagşylygy ýaýmak diýdim. Adamyň geregi näme diýdiler? Iliňe nur çaýmak diýdim. Diýaryň bezegi näme diýdiler, Ony günde çoýmak diýdim. Seň ýigrenýän zadyň näme diýdiler, Wepasyza köýmek diýdim. Maksadyň, myradyň näme diýdiler, Ertäň gamyn iýmek diýdim. Dünýede. Islegiň näme diýdiler? Ýaşaýanmy? Duýmak diýdim. Köňülde beslegiň näme diýdiler? Bir ýagşy at goýmak diýdim. Halypalara-da ýarady, ondan çykardyk ony gazetde. Tüweleme. Ýaýratdyk. Ýeri gelende ýatlatsam, Eziz geldi aga, sizi şu goşgyňyzyň üsti bilen tanadym men. Şol gazetde çap bolan güni O gazetde okadym men. Beh, gowy goşgy eken, üýtgeşik goşgy eken, ömür hakynda toýlarda-da aýdaýmaga gaty jaý goşgy eken diýip özüme belläp alyp galdym. Onsoň familiýaňyzam bir ýatda galyjy bolansoň, siziň adyňyz, familiýam ýatda galdy. Soň bir ýadyňyzda bolsa bir toý mekanynda toýda duşupdyk. Men şonda aýdypdym, şo goşgyňyzy okapdym diýip. Goşgy, hawa. Indi ýene bir tomaşaçylary gyzyklandyrýan zat, bir aralarda bir iki sany goşgyňyzy okap YouTube kanalda goýdum. Olaram bir tomaşaçylarda gyzgyn seslenme döretdi-de, köpsem daşary ýurtlarda işläp ýörkäňiz ýa syýahat edip ýörkäňiz ýazylan goşgular toplumy. Bir ata watana dolanyňyzda näili duýgular emele gelýär. Indi Watan barada, Watanyň daşynda bolup Watana gelmek meselesi mydama Aşgabadyň howa menziline gelemde iki sany zat edesim gelýär. Aha. Birinjisi näme edýän? Kükregimi dolduryp Watanyň howasyndan dem alýan. Bä. Ikinjisi näme?

Watanyň howasy, Watanyň topragy, ol elbetde Watandaky ýaşaýan mähirli ýüzli Watany Watan edýän meniň watandaşlarym. Belki şonuň üçindir Watan senasy hakynda-da bir Berkararlyk mukamy hakynda-da bir gowy goşgumyz bar eken. Hawa, ilki şoňa geçmänkäk bir dört setir aýdyp bereýin. Gadyryny biljek bolsaň öz obaň, Myhman bol sen ýakyn oba, daş oba. Gadyryny biljek bolsaň Watanyň, Sapara git ýa keşde ile daşara. Şu ol obadan başga oba myhmançylyga gitseň öz obaňy küýseýäň. Daşyna gitseňem elbetde ata Watany küýseýäň. Indi şu berkararlyk mukamy. Şu daşynda bolsaň hazam täsir uly, içindeki agamy täsir uly mu? Büyür mukaddes zat berkararlyk mukamy. Onun şu berkararlyk mukamynam bir özünde galdyrýan täsirini ýazaýyn diýdim. Belki, şol täsiri diňleýjilerem diňläninde duýan bolmagy mümkin. Ýaňlananda mydam kalbym joş alýar, endamym jümşülläp, gözüm ýaşarýar. Ynam, buýsanç meni barha ýaşaldýar. Watanymyzyň. Berkararlyk mukamy Seň baryňda ýurdum abat parahat Illerim bagtyýar bolmaz birahat Saňa sejde eden tapar şepagat Diýarymyzyň Berkararlyk mukamy Owazyňa duman gider daglardan. Bilbiliň owazy geler baglardan, Çeşme dolup akar erän garlardan. Watanymyzyň berkararlyk mukamy. Sende bir gudrat bar, göze görünmez, Seni diňlän Ýene diňlär irinmez, Sende güýç bar, asla başga berilmez. Diýarymyzyň berkararlyk mukamy Arzuwym elmydam ýaňlan belentden, Aş sen dagdan, çölden, obadan, kentden, Şaglap gaýdan suw dek açylan bentden. Watanymyzyň berkararlyk mukamy şu duýgular galýar-da, şu Watan. Döwlet senamyz ýaňlananda gelýän duýgular-da. Hawa, hawa. Eziz-Geldi aga, indi Gowşut kakany ýatladyk. Ýagny siziň halypaňyz, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşut Şamyýew. Şu kitabam bile ýazypsyňyz-da, siz arasynda bir siziňem kyssalaryňyz bar eken. Eger mümkin bolsa, indi halypanam bir tirsegine daýandyrmak üçin halypaň goşgusyndan birini rugsat berseňiz men okap beräýin. Rugsatdyr. Hawa. Gowşut Şamyýew, Ählije aýallar ejeme meňzeş. Ählije aýallar ejeme meňzeş. Sadalygy, häsiýet gylygy bilen. Bu ýollardan öňem geçene meňzeş. Edep-ekram, edim-gylymy bilen. Ählije eneler eneme meňzeş. Mähirligi, päli-pesligi bilen. Bary edil enem ýaly ýürekdeş, maksady, arzuwy, islegi bilen. Meňzeş gelnejeme bar gelnejeler, gollary berdaşly, kiçigöwünli. Agalarym bilen deň gülleseler, ejem bilen egin deňläp göründi. Ählije ýeňňeler meňzeş ýeňňeme. Ýarlara wepasy, yhlaslary-da, Keşpler aýram bolsa, meňzeş heňňama, Aýry bolubersin lybaslary-da. Uýama meňzäp dur barja uýalar, Edepli, ekramly, buýsanç, haýaly. Bir garyndan çykan dogan deý olar, Olar aýaman kimi aýaly. Ähli gyzlar meňzeş gyzlarmy meniň? Kakaçyl, ejeçil, mährem, ezizdir. Azdyr diňe ata bolup söýeniň, diňe ene bolup guwanmak azdyr. Bir adamlara söýgi, ynsanyýete söýgi duýulýar-da Gowuş dagyň goşgusynda. Indi, umuman, şygryýet sungatyny emele getirýän şertler hakynda-da bir gysgaçyk gürrüň bersek. Ýaş şahyrlar bar, kapiýa näme, bogun sany näme, logiki yzygiderlilik näme, gyzyklanýarlar. Ýaňy siz aýtdyňyz-da, hemme adamlar şahyr diýip. Hawa. Onsoň hiç kime ýazma diýip bolanok, ylham aňyrdan gelse ýazyberýärler. Ýöne şygryýetiň bir öz kada-kanuny bar. Kapiýany deň getirmeli, bogun sanyny deň getirmeli, ýa bolmasa lok yzygiderlik bolmaly. Indi şu zatlar hakynda-da gysgaça ýaş şahyrlara gürrüň berseňiz. Elbetde, maňa maslahat bermäge özüm dilçi bolmamdan kynyrak. Ýöne öz esasy halypam Guş Şamyýewden galyberse, Atamyrat Atabaýew, Hudaýberdi Diwangulyýew şo birinji goşgyny neme edemizde-de, bolýa-bolýa etjemizde-de aýdylan zat bar-da, şo bogunhan kapiýa, ony oňarmaly. O, başarsaň indi, Atamyrat Atabaýew baýyryň aýdan sözi bardy, Eziz jan, kapiýa, boguna-da üns bergin welin, mana üns bergin diýerdi-de. Ýaňky birinji goşgy on bir bogun, sekiz bogun sazlaşyp gidýärdi. Öz urşuly boldy-da. Onuň goşgy Kaka Paýyr şu gören zadyny ýazmada bir içine girip manysyny tapyp, suwuň içine çümen ýaly şoňňalak edip ýazgyn diýerdi-de. Indi ýaşlara esasy diýjek zadym, Aňyrdan gelýän zat-da, ony saklamaly däl. Magtymguly atamyzam aýdýar-a, Taraşlap şaglatdym köňle geleniň. Ýöne şo taraşlap diýen sözüne berk bolmaly-da. Ol ýöne geldi, ýazdym. Ol gowy zat, ýöne ony bir ýaňky kafiýa, bogun san, onsoňam şu nägillek pikir ýöredişiň sebäbi Hemme setir bir zady aýtmaly. Ol hersi bir zat aýtsa bolanokda. Onuň şo zatlary etmek üçin elbetde halypaň bolmaly. Ne şu wagt Guşdaky baýyry ýatlap otyrys. Şu akja kagyzda oňat edip kompýuterden çykaryp eltenje Oşin okaşýaň welin an bir indi men bir muny neme edeýin diýip seredişdireýin diýýär-de welin käwagt şu ak kagyzda boş ýer ýok. Şu ýazylan-da hemme zat. Düzediş girizilen, maslahat berlen. A kägünem öwýär-de ylha bu gün akja diýip. Şonuň üçin şu halypa görmeseň-ä özi şu ýol kyn. Halypaly bolaňda-da kyn. Şonuň üçin Meň esasy berjek maslahatyma utanmaly däl-de, şu özüň halaýan, hormat goýýan şahyryňa ýüz tutup, goşgyňy barladyp, şolardan maslahat alynsa, şonda çig bolmaýar-da. Hiç kim kämilligiň aňyrsyna ýetenok-da. Hakykat. A kämillikde olam basgançak-basgançak gitjek bolsaň aňsat däl-de. Onuň şoň üçin halypaň bolsa gowy. Esasy meňä berjek maslahatym birä şol, ikinjidenem şo goşgyny boldy diýip gyra goýmaly däldir. Sebäbi häzirem düzedip ýörsüň-de ony. Şu ýaňky aýdan kämilligiň çägi ýok-da. Eziz geldi aga. Kitapda halypa şägirtlik hakynda-da bir gowy goşgyňyz bardy. Bir tüňçe çaýyndan guýup bereýin, bir bokurda wellap şo goşgyňyzam okap berseňiz. Şu çaý bermesek şu sapar okajak däl diýip durdum men. Bildiňaý ony ýaly. Hawa, ýaňky aýdyşymyz ýaly bi halypa şägirtlik uly zatda döredijilikde. Daýy çaýyňa bu deminem alyp duraýyp walla. Tüýs goş, çaý içip goş okap oturmaly edipsiň muny. Men umuman halypalygam, şägirtligem senede deňeýän. Şoň üçinem goşyň ady Goşa senet. Her bir ussat bolup bilmez halypa. Sebäp halypalyk uly bir senet. Ol senedi salyp bolmaz galypa. Erkin döretmek hem öwretmek gerek. Her bir adam bolup bilmez şägirdem. Çünki şägirtlik hem uly bir senet. Ony asla Basaraýmaz ägir dem ýadaman irginsiz öwrenmek gerek. Goşa senet, kämilligiň gözbaşy, kesp-kärleri asyrlara ýetirýär. Jübüt senet. Tämizligiň gözbaşy arassa zähmete rehnet getirýär. Arzuwym, möwç alsyn bu iki senet, haýyr işleri munda artary ýaly, ynam, ynanç salsyn ynsan kalbyna, hergiz halallyga dartar ýaly. Şu. Şägirt halypa, halypa şägirt ikisi düşünişende şonda dörän zat diňe bir ol iki adamy däl, şol döredilen eser bilen tanşan haýsy bir ynsan bolsun şony halallyga dartýar, halallyga ündeýär. Şonuň üçin ýene bir gezek ilkinji ýaňky öňki beren soragyňa jogap ýaşlar halypaly bolsaňyz, Şu ýaňky iki goşa senede sizem ullakan goşart goşardyňyz. Sebäbi şo senetler nesip bolsa bizdenem soňky nesillere galmaly-la. Miras diňe miras däl-de, ýörelge-de bolmaly-la. Ýörelgäň öz ýoluny tapýançaň, beýlekileň ýoluny öwrenmeli-la, isleseň-islemeseň. Köp sag boluň Eziz geldi aga. Indi gürrüňimizi ýuwaşlyk bilen edebiýat ogrularyna syrykdyraly. Şu Kerim agyň goşgularynda-da bar-da, e, türkmen edebiýatynyň taryhynda-da edebiýat ogrulary ýepbeklenipdir, ýazgarylypdyr. Indi e, muny näme üçin agzaýan? Ýyldyzlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 17-nji sanynda hemaýatkärimiz bir gözellik salony şol hakynda bir iki bent goşgy Ýazdyrypdyr-da, maňa berdi, şuny okap ber diýip, başynda bir mahabatlandyryp. Muny okadyk, gepleşigi goýduk goni, siz maňa ýazdyňyz internetden, ýadymda. Aý, hemme jaý oturmaly. Şo goşgy nirden alnyň? Wah, menem şo hemaýatkär berdi diýdim, şol pylanjy ýylda ýazan goşgym birinji bendi şol, şol diýdiňiz muny. Beh, diýdi, men onuň hemaýatkäre jaň etdim. Şo goşgyny kim ýazdy? Plan alyp baryjy ýazyp berdi diýdi. Ol alyp baryjyny men tanaýan. Ýöne özüne hiç zat diýmedim. Gara şu gepleşigi görýän bolsa, şol alyp baryjy özünden biler-de, edebiýat ogurlygy ahyrynda, ogurlyk diýlen zat ahyrynda bir ýüze çykýar. Gaty gowy zat däl. Şol Eneleň kalby diýip bir goşgy öýdýän. Özüňiz okaýyň onda siz. Şol goşgyňyzy Men okap beräýin. Hawa, şeýdeliň onuň. Hawa, eneleň ýüregi, eneleň kalby. Dagdaky gardan-da tämizdir, akdyr. Çeşme suw kimin arassa, päkdir. Dünýäde başga ýok, ýekedir, täkdir. Eneleň ýüregi, eneleň kalby. Sähel zady syzyp, hergiz duýýandyr. Maşgala wepadyr, oňa uýýandyr. Ursa diňe balam diýip urýandyr Eneleň ýüregi eneleň kalby Monça bolar soraglansa idelse Guwanar edebe eger ödelse Gyýlar hem ynjar gyýşyk ädilse Eneleň ýüregi eneleň kalby Mähirden doludyr göýä bir umman Sözleri mähriban bilýändir diňlän Merdemsi bolsada näzikdir iňňän Eneleň ýüregi eneleň kalby. Arzuwym goý mydam ýagşylyk görsün. Abat ojagynda aman sag örsün. Minnetdar perzendi guwanyp ýörsün. Eneleň ýüregi eneleň kalby. Goý hemme eneler öz perzentlerine guwanyp ýaşasynlar. Hawa aýdanyňyz gelsin erne. Hawa. Indi Eziz geldi aga ýaňy Kapy hakynda gürrüň etdik. Şygryýetiň esasy Özüni kapyýar. Men şu hormatly Prezidentimiziň goşgularynda görýäňmi, şeýle bir gowy kapyýalar bar. Many taýyndanam, özem lenji çykan kapyýalar-da, bu täze-täze kapyýalar. Bu säherler bagty buşlar, bagt üçin hiç haçan giç däl, buşlar giç däl. Öň bir türkmen edebiýatynda ulanylmadyk kapyýa. Bir okyjyň, diňleýjiň ýüregine bir Jüňk bolýan setirler-de. Ýa-da ine meselem siziň döredijiligiňizde-de zarymyz bar, zorumyz ýok diýleni gara gara, aga-da ak diýmeli. Ine tüýs jüpüne düşýän kapiýalar. Ine şol kapiýalar näl kellä gelýär? Ylham ylham günüňize goýanok ýa kapiýalar gözleýäňizmi? Oňa bir bir bir meňzeş jogaba berip bolmaýar. Aha. Şeýle bir zat bolýar, birden gidiberýär özi. Hawa. A käwagt bir aýlap, käwagt ynanmarsyň, 6 aýlap hem şu goşgyny dinip bolanok sebäbi şu, şu isleýän kapyýany tapyp bolanok. Her hili kapyýa bar, ýöne sen şu isleýäňde şu kapyýany goýsaň, şol goşgyň ýüzi bolýar-da. Hawa. Şonuň üçin her hili bolýar. Şol sebäpli meň käbir goşgularymda görersiň kyssa bardyr. Hawa, kyssaly goşgularyňyz bar. Hawa, kyssa goşgy bar. Sebäbi käwagt agyrrak kapiýa ulanmaly bolýar. Şu onuň isleseň islemeseň okyjyny şo kapiýa ýuwaşlyk bilen getirmeli-de sen. Hawa. Onuň okyjy Kyssany okandan soňra ýaňky kapyýa-da düşünip gider ýaly. O düşündiriş bereniň ýeterlik bolanok käbirine. Onsoňam şo kyssa goýanymyň esasy sebäbi hemme goşga goýlanok, ýöne köp goşgulara goýulýanyň sebäbi şu ýüregiňdäki duýgyny dolylygyna beresiň gelýär. Ozaň şu ýüregiňdäki şu wagt näme duýýan ozaň şony kagyza geçirýän kyssa hökmünde. Ozaň şony goşgy şoňa saz çalanda bas diýerlermi? Hawa. Akord diýär, ha, akord. Ozaň goşgy ýaňky kyssa bilen biri-birine akord berýärler-de, güýçlendirýär biri-birini. Şonda okyjynyň ýadynda-da aňsat galýar. Sebäbi kyssany okanda umuman prozany okamak meň pikirimçe Şygyr okandan azajyk ýeňliräkmikä diýen. Şonuň üçin şo ikisi biri-birine e, gabat gelişýärdi. Gaty güýçli täsir edýär okuja. Olaň özüň hem soň-soňlaram ýüzüňe gelseň, 5 ýyl, 10 ýyldan soň gelseň, şoň içine girýäň da kyssaly goşgyň içine. Arada gazetleň birinde e, okadym kyssaly goşgularyňyzy. Türkmen gowurdagy hakynda gowy goşgyňyz bar eken. Kitaba-da ýerleşdirilipdir. Mundan ozalky kitabyňyzda Baý göwnümde türkmen dogramasy, türkmen palawy hakynda-da kyssaly goşgularyňyz bar. Hawa. Hawa. Bi ýer üç kitabyň üçüsinde-de bar. Meň esasy öňümde goýan maksadym şo döwürde Bir aýratyn türkmen tagamlary, ýaňky diňe tagamyň ýasalyşy däl-de, eýsem-de bolsa şoň çeper obrazy, taryplanmasy şony goýasyň geldi. Şoň üçin o taýda türkmeniň unaşam, palawam, gowurdok, türkmen çorbasy göz-göze goýun. Bularyň hemmesi bar. Ýa-da şu çaýyň gapdalynda näzir bal bilen pişmejik bolsa, olam bar. Hemmesi bar-da onuň. Şony nädip bolsa şonam edesiň gelýär. Sebäbi daşary ýurda baraňda ilki seredýän zadyň şolaryň tagamy bilen biziň tagamymyzyň nähili deňligi bar ýa-da aýra tapawudy bar. Ýa-da käwagt halamadyk wagtyň wagşy wagt öýe baryp bir gowurdajyk atylyp ýäýsek diýdirýär-de myhmançylykdan gaýdaňda. Şoň ýaly türkmen tagamy men bu dilli tagamy dünýäniň gaty köpçüliklerinde boldum welin, Men beýleki tagamlara at dakamak, sadagasy bolaýyn. Hemmedem oňat iýýäs, içýäs, ýöne bilemok, ene süýdünden geçenmi, ene mährinden geçenmi, ýöne bir zada bilýän, Watan mährinden geçendigini, şu biziň tagamlarymyz ýaly tagam ýokda. Şo ýerde birinji kitapda Ejemjanyň çöregi diýip goşgy bardyr. Şu giçikgäk tamdyrdan çykarardy-da apaýy, yýsy ýaýraýar. Onsoňam bize hemmämizi çagyr şota görek diýip kim oýnap beren bolsa bile çagyryp omuc edip bererdi da baýa. Ýaňky sary ýag, açyk bal, ýaňy neme edilen, ýaňky tamdyrdan çykan çörek. Şuny dograp, üçüsini gar ýag bolýun. Omuc. Omuc diýýärdi ony. Şol näme haýsy gapda ýasaýdyn. Şu galanokdy-da. Köp bolanokdy hiç haçan. O gaýtyp az bolýardy. Şoň ýaly biziň tagamlarymyz. O tagamlary belki-de men olar barada ýazyp, tarypyny birazjyk bärräkden aýdan bolmagym mümkin. Ýöne men öz ýüregimdäkini şeýdip geçirdim. Belki-de okan adamlar halarlar bilýän bir gezek bir toýda şu unaşyň çykan güni gazetde bir Toýa baran myhman okapdyr-da, gygyrdy hem bekşä. Munuň häzir ezizlere gidýär suwuny içmäge diýip. O näme üçin diýdim, aýal diýdi, goşgyňy okadym, suwuny içesim geldi diýip. Şoň ýaly ýaraýandyr-da belki. Şoň ýaly. Galamyňyz ýiti bolsun. Taňryýalkasyn. Indi men özüm-ä umuman pelsepewi goşgulary gowy görýän. okamagy. Onsoň siziň goşgularyňyzyň içinde pelsepewi goşgularyň örän köp eken. Adamlaryň dürlüligi barada, ony arada okap YouTube kanalymda da goýupdym. Şonuň üçin o goşgyny bir aýratyn okap durjak däl, ýöne pelsepe diýip bir goşgyňyz bar eken. Eger mümkin bolsa şony okap beren tomaşaçylara. Pelsepe. Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Ýamanlyga ýagşylyk är kişiniň işidir. By akyla eýergin diýerdi kyblam atam, by nakyla uýgunyň diýerdi käbäm enem. Şeýdip peder pendi boldy ýörelgäm, belki geçsin nesli meniň görelläm, pentli perzent bolsun meniň badalgam, ykbalym manyly bolar ýaly. Ýagşylar bilen men dost-dogan boldum. Ýamanlar bilen-de bolmadym duşman. Şol sebäpli kalpda ýokdur hiç puşman Ykbalym ynamdan dolar ýaly. Kiçä uzatdym men agalyk golum, Ula-da hormatdan doludyr ýolum. Gözellik gurşaýar sagym hem solum, Ykbalym ondan nur alar ýaly. Arzuwym goý pähim-paýhas ýol alsyn, Şeýtan çaman bolup hol yzda galsyn. Ýagşylyk by kalba tämizlik salsyn. ykbalym belende galar ýaly. Hawa, aýdanyňyz gelsin. Hawa, şeýle boldy, hemmämiz Alla. Yzygeldi aga, ynsan ömründe, durmuşynda iň esasy häsiýet näme bolmaly? Indi meselem, bir öňde maksat goýýaň, şol maksadyňa ýetmek üçin tutanýerlilikden, yhlasdan, ondan başga nämeler gerek? Meniň pikirimçe, ynsan sabyrly bolmaly. Bir zada derrew ýetip bolanok-da, maksat goýsaňam, arzuw etseňem, hatda agzybir maşgalaň bolup, gowy dostlaryňam ýanyňda bolanda, şonda-da ynsan sabyrly bolmaly-da. Magtymguly atamyzyň aýdyşy ýaly, Sabyrly bol, dura-bara şat bolar diýip. Onuň şo häsiýeti bereýin diýip bir şygyr ýazypdym-da, eger mümkin bolsa. Ynsanyň kimdigini kesgitlär sabry. Bisabyrdan set galarmyş doganlar. Hergiz tiz basymy halamaz Taňry. Kanagatly adalarmyş doganlar. Gaýratlydyr gaharyny ýuwdanlar. Ahmyr çeker soňun saýman aýdanlar. Pähime paýhasa berliň adamlar. Biribardan. Wagt gelermiş, doganlar. Gapma-garşy ilikli dünýä elbetde, Ýamanlar galarlar dertde, ezýetde. Köwünler, göwünler ýagşy niýetde, Peder şeýle pent kylarmyş, doganlar.

Şat bolarmyş doganlar. Sabyrlylyk diýip jogap berýän şu soraga. Köp sag boluň. Edilgeldi aga özüňiz käriňiz boýunça lukman. Özem çaga lukmany. Şol ugurdanam ylymlaryň doktory diýen derejäňizem bar. Özem ýaş wagtyňyz artdyňyz öýdýän. 33 ýaşyňyzda. 33 ýaş. Hawa. Indi eger mümkin bolsa, Ähli kitaplaryňyzda diýen ýaly lukmançylyk hakynda, saglyk hakynda örän köp öwüt-ündewler bar. Mümkin bolsa, şol saglyk hakynda bir goşgyňyzy tomaşaçylara ýetiräýeli. Ýetiriň. Ine, saglyk diýýär. Taňrynyň ynsana beren peşgeşi, saglygy mydama gorap ýörmeli. Seni gandyr onuň dur çeşmesi. Saglygy ozaldan aýap ýörmeli. Saglykda adamyň gadyr-gymmaty. Görer gözüň görejine deňdir ol. Onda dünýäň ähli nazy-nygmaty. Şirin şeker tagamyndan gandyr ol. Bir-birege yhlas, saglygyň emi. Jan jandyr mähirden taplanan bolsa. Dost kalbyny çoýar, dost ýyly demi. eger muhabbete gaplanan bolsa. Saglygyň sakasy sereti zähmet, Ýaşyň uzyn, gezdigiňçe şat bolup. Ömürdendir ýaşamyklyk biminnet, Altyn alman, alkyş alyp, at alyp. Ata-babalardan gelýän ýörelge-dä, dogrudan hem saglygy goramagyň hem birnäçe maslahatlary bar. Şol sanda siz öz lukman maslahatlaryňyzy hem beripsiňiz şu goşguda. Hem ata-babadan gelýän ýörelgäne münnäpsiňiz. Oňa şol, şony ýaňky aýdyşym ýaly-la neme, ata-babadan gelýän pähimleri, paýhaslary, öwüt-ündewleri, döredijilik işgäri bolsaň, ýöne şeýle-de bolsaň, olara uly üns bermeli, ýöne döredijilik işgäri bolsaň, hökman, Derrew täze bir zat etjek bolup ýörmeli däl. Şu könäň bolmasa hiç haçan täzäň bolmaz. Könesi bolmadyň täzesi bolmaz diýýär. Şoň üçin ilki miras zatlary, öňki bizden asyrlar boýy biziň ata-babalarymyz bize diýip, nesillerimize diýip goýan uly mirasyny öwrenmeli däl. Ondan soňra şoňa başardygyňdan goşup, ýoýman üstüne goşup öz nesillerimize bermeli. Indi şo kitaplarda ýaňky okan goşuňyza gün saglyk barada, ýöne şu ýerine gelende e, şo saglygyň e, sakasynda diýsem hem bolýar. O duran men öz kärdeşlerim, bärde men hem lukmanlar, hem şepagat öýeleri barada gürleýän. Şolaram özüm lukmanam bolsam, ýene bir gezek şolaryň öňünde baş egýän sebäbi e, ben näme sebäp diýär. Bul topar öňi bilen-ä biziň sagdyn bolmagymyz üçin edýän işleri kän-ä. Esasan-da muna maşgala lukmany, öýme-öý aýlanyp, maşgala şepagat uýasy bize saglygyňy nähili goramalydygyny, iýmitiň üsti bilen, daşarda gezelenç etmegiň üsti bilen ündeýärler. Galyberse-de, nä kesellemeýän adam ýok. Baraňda bir mähirli ýüz bilen, şirin sözleri bilen, Bejerip görýärler de dermandan öňürti. Ana şolaram wasp edip ýazdym sebäbi şolaryň öňünde men edil özüme bergidar. Sebäbi şeýle käriňe berilip her gün her gije ynsanlaryň saglygyna saglyk goşmak meň pikirimçe hemme ynsan ony edip bilmeýär. Diňe şu ýüregi bilen şu lukmançylyga berilen adamlar edip bilýändir. Men özüm hem şu mekdepde okuyan ýyllym lukman olmak isleýärdim. Ähli okuwlar lukmançylyga tarap. Ähli şu erkin düzme ýazylanda da şoň aý 80 göterimi şoň nemesi mowzugy lukmançylyk barada da da. Özüm hem öz dogduk obama gaýdyp çawa lukman bolup işlejek bolup. Şu arzuw ile geldim ýöne Lukmançylyk häzirki uniwersitet, öň institutdy. Okamyzda molumlam beýle ukyp bilen ylma goşant goşmaly diýip, paýtagta alyp galdylar-da. Şol sebäplem ýaş lukmançy ylymlarynyň doktory bolduk. Köp zatlar etdik. Häzirem işleýän ýerimde esasy nesil saglygy boýunça, nesilem, gyzlardan, gelinlerden, aýallardan başlaýar. Şolaryň saglygy oňat bolsa, sagdyn nesilli bolýar-da. Her bir ýurt, her bir millet. Şoň ugrunda häzir hem işläp ýörüs. Ýöne şu lukmanlara mydama gaýrat edip, hormat goýmaly. Lukmanlaram, elbetde, ol hormaty öz güler ýüzleri, şirinden süýji sözleri, Ýeňiljegem mysajak elli bilen gazanmaly. Hawa, köp sag boluň, köp sag boluň. Tomaşaçylaryň hemmesi gyzyklanýandyr, Eziz Geldi agaň goşgularyny internetden nädip tapyp borka diýip. Bir elektron görnüşinem meýilleşdirýäňizmi goşgular kitaplary? Nesip bolsa o zatlarym ýuwaş-ýuwaş bolar, sebäbi biz häzir işläp ýöremzok, işiň daşyndan edilýär-de. Men umuman Işe ýüregim bile berilmän halaýanda. Onuň şoň üçin häzir men plan ýerde bar diýsem, ol bir gilligräk bor. Ýöne öňümde tutýan zadym her günki döredilen zady indi şu wagt tüweleme biziň bagtyýar döwrümizde umumy uly mümkinçilikler bar-da. Şu gün döretdiňmi? Halka ýaradyp, yzyna şolaň berýän bahasyny alyp bolýarsyň. Şoň üstünde öz döreden eseriňi hem kämilleşdirip bolýar-da. Gaty oňat döwrümiz bar, Hudaýa şükür. Elbetde, olar bar gursakda. Hawa. Olar hem bolar. Döwürleýin neşirlerde-de çap edilýändir. Ediz geldi agaň goşgulary döwürleýin neşirler hem ýörite ine şu ýerde salgysyny goýarys. Elektron görnüşleri bardyr. Şo ýerden hem alyp okap bilersiňiz. Hawa, hawa. Döwürleýin neşirde-de, baran ýerimizde gujak açyp gül ýüzli garşylaýarlar. Goşgulary goýýarlar. O ýerde-de halypalar bar, olaryň belliklerini alýas. Okuwçylardan şeýle-şeýle seslenme geldi diýýär. Onam alyp, şu eserlerimizde ulanýas. Esasy maksat diňe bir özüň üçin döredeňok-da muny, döreden zadyňy. Nägillim bolsa ýaramly edesiň gelýär. Ýaramly etmek üçinem şu diňleýjileriň gözýetimine seretmeliler. Eziz Ýella döredijilik söhbedi atly gepleşigimizde beren gyzykly gürrüňiňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Şu Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe asuda Watanymyzda galamyňyz elmydama ýiti bolsun, öý-ojagyňyzam abadan bolsun. Ýene täze-täze goşgulara garaşýas. Size-de köp sag boluň. Şu birinji myhman edip çagyranyňyza. Size-de ullakan, özüňize-de, ynha, kömek edip oturan oglanlara-da hemmesine öňi bilen berk jan saglyk, maşgala dagdygirlik, üçünjem döredijilik üstünliklerini arzuw edýän. Köp sag boluň. Watandaşlara-da Türkmenistanyň öz içinde-de, daşynda-da hem okap, hem zähmet çekýän ähli watandaşlarymyza-da berk jan saglyk arzuw edýän. Watany ýadyňyzdan çykarmaň, Watany söýüň. Watandaşlaryňyz barada, Türkmen milli ähli biziň öňden gelýän miraslarymyz barada elmydama ýüregiňizden ýylgyryp gürläň. Mana meň aýtjaklarym. Mähriban tomaşaçylar, şunuň bilen Döredijilik söhbedi atly gepleşigimiziň ilkinji sany tamam boldy. Gepleşigimiziň myhmany, döwürdeş şahyrymyz, Eliýeňli lukman Ezizgeldi Helleňowa köp sag bolsun aýdýarys. Öý ojagyňyz abadan bolsun yrsgal berekediňiz kän bolsun ýeneki gepleşiklerimizde görüşýänçäk hoş sag boluň.